Salom. Selamat pagi. Pagi tu ku mai kitai besampi. Tuhan Apai kami di serega. Puji ke nama nuan Tuhan. Ba nuan Tuhan ti meri utai ti chukup ti diguna kami apai ke lebih Tuhan ke pagi tu Tuhan. Nuan meri hari ke baru, hari ke manah apai. Dia Tuhan kami terima kasih ke nuan. Kami leh natai ke diri ngi nuan pagi tu apai. Nyerah ati runding pikir kami apai. Tuhan Danga jaku nambak masmur. Puji Tuhan kita kan meh apuh. Puji meh iya. Puji meh Tuhan. Datai ke nyau ari diatu datai ke belama. Tuhan saritu apai. Kami deka begulai sama diri menyadi bepegai jari tanda seati lu meri puji ke nuan Jesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kitai belagu. Kitai sehari tu sama begulai, sama diri menyadi. Bepegai jari tanda seati. Meri puji ke Tuhan Jesus.

Selamat pagi menyadi dalam Kristus. Ke pagi tu kitai besembiang baru ngena live streaming. Hari minggu tu hari tu eh nya Triniti ke empat. Nya alai aram kitai sama-sama besembiang muji ngemesaika nama Tuhan laban iya sigi nang Tuhan dalam pengidup kitai ti ngelepaska kitai. Tu jaku Tuhan ngagai kitai pagi tu. Tang Jesus enda ibuhka utai ti disebut sida, lalu ko iya bejaku ngagai Jairus, Anang takut, arap aja. Mak lima, tiga puluh enam. Tuhan enggau kita lalu sama enggau nuan mega. Aram kitai bedua. Sampi penuchi ke pagi tu. Allah Taala ti pemadu bekuasa, semua ati mensia dipeda Nuan, semua ati deka mensia ditemu Nuan. Nadai kami tau belalai ke Nuan. Asuh tuchi peragam ati kami ulih Roh Kudus Nuan.

Netap lalu ngeringka kita dalam semua kereja badas, lalu ngintu kita dalam pengidup ti meruan, ulih Jesus Kristus Tuan kitai. Amin. Amin.
Ditu kitai macha sampi ti diletakka minggu tu. O Tuhan, ti nyaga semua orang ti arapka Nuan, enti enda ari saup Nuan, nadai utai tau tegap Nadai utai tau nyadi kudus. Nya alai tambahka pengasih Nuan ba kami, ngambika lebuh Nuan nyadi Raja enggau Pengiring kami, kami ulih mesa lalu utai sementara ba dunya tu lalu terus bepegai teguh ba utai ti meruan belama. Ngenataika peminta kami tu Apai ti di serega ketegal Jesus Kristus ti idup lalu megai perintah enggau nuan enggau Roh Kudus ti endang Petara siku ari diatu lalu datai ke belama-lamanya. Amin. Diatu kitai ninga bacha ke pagi tu. Bacha Injil ke pagi tu diambi ba Mark lima ayat dua puluh satu sampai empat puluh tiga, Pia ke Kristus ngepas kitai. Lebuh Jesus udah pulai baru ke seberai ngena perau, mayuh amat orang begelumu ngelingi iya ba tebing danau nya. Siku tuai bala gempuru ba benam ke benama Jairus datai Lebuh iya meda Jesus, iya lalu ngkungka diri kaki Jesus, minta kasih ngagai iya. Ku iya, Anak indu aku nyau ka mati. Aku minta nuan datai lalu ngengkahka jari nuan atas iya, ngambika iya gerai lalu idup. Jesus lalu mupuk enggau iya. Mayuh amat orang nitih sereta bekelingika iya. Nyadi, dia bisi siku indu ke udah sakit begetah dua belas taun. Iya udah berubah udah berubat ngagai mayuh bengkah lutur, tang sida enda ulih ngeraika iya. Semua duit nya iya nyau abis kena iya berubat. tang iya nadai belinsur gerai tang majak balat sebalat sakit. Iya udah ninga pasal Jesus, iya lalu datai ari belakang Jesus dalam te tekang balam anyuh lalu neju baju negu baju Jesus. Laban ko iya bejaku dalam ati diri, Enti aku negu baju iya, aku deka gerai. Iya lalu teka lanya badu agi begetah lalu iya ngasaika tubuh diri udah digeraika ari penyakit nya. Jesus lalu teka lanya nemu kuasa bisi udah pansut ari iya. Iya lalu nguing ngagai belakang bala manyuh lalu bejaku, Sapa negu aku? Sida murid iya lalu bejaku ngagai iya, Peda nuan pemayuh orang seduai ngelingi nuan lalu agi ga nuan nanya sapa negu aku. Jesus majak ngining-ngining ngiga orang ke udah negu iya. Tang lebuh indu nya nemu utai bisi udah nyadi ba iya, iya datai begetar-getar takut besugang di kaki Jesus Lu madah ngagai iya semua utai ti dinyadi. Jesus lalu bejaku ngagai iya, Anak, ngarap nuan udah ngeraika nuan. Mupuk meh nuan enggau selamat. Nuan udah gerai ari penyakit nuan. Lebuh Jesus agi benung bejaku, sekeda seruan datai ari rumah Jairus, lu madah ngagai Jairus. Anak nuan udah mati, anang agi kiruh pengajar. Tang Jesus enda ibuhka utai disebut sida, lalu ko iya bejaku ngagai Jairus, Anang takut, arap aja. Iya lalu enda nyagi orang nitih iya, kelimpah ari Peter seduai James enggau menyadi James ke benama John. Lebuh sida datai ba rumah Jairus, Jesus meda orang begau sereta ninga orang nyau bekudui sereta rauh-rauh nyabak. Lebuh iya udah tama, lalu bejaku ngagai sida, Nama kebuah kita begau lalu nyabak baka tu? Anak mit tu ukai mati tang tinduk. Sida lalu ketawaka iya, lalu iya lalu muru semua sida pansut. Iya mai apai enggau indai anak mit nya enggau sida ke enggau iya, terutama ngagai endur alai anak mit nya. Iya megai jari anak mit nya lalu bejaku ngagai iya, Talita, kaum, reti nya, Indu, angkat nuan. Anak mit nya lalu angkat tekala nya lalu belabuh bejalai. Umur iya dua belas taun. Sida balat amat alit ati. Jesus lalu berat berat-berat nangkan sida enggau jaku enda nyagi sida madah utai nya ngagai orang. Lalu iya lalu ngasuh sida meri anak mit nya utai dempa iya. Tu injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kitai. Duduk kitai ninga jaku ari menyadi kitai Lerida Yew Soe Eng ke pagi tu.
Shalom. Selamat pagi semua. Dulu aku meri terima kasih ngagai Gereja Saint Faith kelebih agi Ministri Jaku Iban ti udah meri peluang ngagai aku mai jaku ajar pagi tu. Besampi kitai. Tuhan Allah Taala ti pemadu bekuasa. Aku minta nuan ngiring ati enggau runding aku, mayuh aku ngenataika jaku ajar nuan pasal pengarap. Amen. Semua kitai tau duduk. Kitai nemu tema jaku ajar kitai ke minggu tu, iya nya pasal Ajar pasal Pengarap. Okay, Lesson of Faith. Ti bepelasar ba Mark lima ayat dua puluh satu ngagai ujung. Ari bacha Injil tadi kitai meda dua iku orang datai ngagai Jesus lalu minta iya nyaup sida ba penusah ti ditapi sida, iya nya Jairus enggau indu ti sakit begetah. Tu ulih dinga kitai tadi ba bacha Injil ti dibacha oleh Subdeacon Gilbert. Dulu kitai deka nemu nama reti pengarap ba kitai orang Kristian. Ari Hebrew sebelas ayat satu, kitai dipadah pengarap nya arap ke utai ti disadang, ti enda ulih dipeda, lalu ari Rom mega ayat sepuluh tujuh belas madah, pengarap kitai orang Kristian datai ari ke ninga pesan Tauka berita ti dipadah pasal Kristus, iya nya ari Bup Kudus. Reti nya pengarap kitai patut dipanggai kitai ba Jesus aja. Nyadi pengarap nya ukai dibai kitai ari ada. Iya mega ukai datai ari pemandai tauka pemintar kitai nengah pelajar. Ba Episus dua ayat lapan enggau semilan, enggau terang madahka pengarap nya pemeri ari Tuhan Ukai tegal kitai patut ngembuan pengarap tauka pengawa ti dikereja kitai tu tegal pengasih Iya ke kitai mensia. Nama nama ajar pasal pengarap ti tau dipelajar kitai ke pagi tu sehari tu ti nyadi ti dipadah ba Mark lima ayat dua puluh satu ngagai empat puluh tiga lalu iya tau nyadika berekat ngagai kitai semua? Kebendar iya mayuh utai ulih dipelajar kitai semua ari bacha Injil tu tadi. Tang aku semina bejuraika empat pekara tauka empat poin saja ti bisi ti diasai aku ulih meransang kitai semua pasal pengarap. Keterubah, maya pengarap kitai beguna amat. Kemaya pengarap kitai beguna amat? Iya beguna amat maya kitai dalam keadaan ti terdesak tauka kitai nadai daya. Kitai meda, kitai lalu udah ninga tadi ba Injil, ke Jairus tu iya bisi anak indu ke berumur dua belas taun. Maya nya anak indu ke dua belas taun nya baru ke angkat darahlah, ke. Tang anak iya nyau ke mati. Indu ti sakit begetah tu mega bisi sakit pengelama dua belas taun mega lalu berubat ngagai mayuh dutur tang enda mega ulih gerai lalu abis duit kena iya berubat. Pekara tu patut ditemu tauka diperati kitai laban lebuh kitai napi penusah ti besai ti enda ulih diputar kitai mensia, kitai deka lenyau runding. Baka Jairus enggau indu ti sakit begetah tu tadi, elu kitai mega deka lenyau akal. Tegal nya kitai deka ngereja sebarang utai ti dikarap kitai ulih nyaup kitai. Maya tu kitai deka begunaka pemutus enggau jampat, sekalika manggaika pengarap kitai ba Jesus tauka ba kuasa bukai. Ambika banding, Sebedau kitai nyadi orang Kristian suba, kitai berubat ngagai beliau, kitai berubat ngagai bala momok, kitai beunsut ngena sakang. Tang diutu kitai udah nyadi orang Kristian, ba sapa kitai manggaika pengarap kitai deh? Maya kitai dalam keadaan ti terdesak baka seduai tu tadi. Tu mai kitai ngagai poin ti kedua, kitai patut manggaika pengarap kitai ba Jesus. Kitai deka kitai enda deka arapka orang enti kitai enda ngelala orang nya. Chunto iya, ti aku enda ngelala siti, aku enggau chukup peribadi aku nadai deka bekunsika berita peribadi aku nanyaka padahka penusah aku ngagai iya. Tu chunto iya ambika banding neh. Ari bacha Injil tadi, kitai nemu Jairus enggau indu ti sakir begetah tu nemu sapa Jesus. Ari utai ti didinga seduai iya. Laban ba Roma sepuluh, ke udah dibacha aku dulu tadi, tujuh belas madahka, pengarap datai ari kitai ke ninga, ke pesan, pesan ti dinga ari berita pasal Kristus. Kitai nemu Jesus ukai semina pengajar, tang Iya bisi kuasa ngereja kereja ajih. Ba Matius sebelas ayat lima, Jesus ngeraika orang ke buta, sida iya meda. Orang ke kai kupit, sida iya bejalai, lalu orang ke sakit lan dituchi, orang ke bengal ninga, orang ke mati diangkatka idup baru, orang ke dirasuk antu mega gerai. Seduai iya nemu semina Jesus aja ulih nyaup dalam penusah ti ditapi seduai iya. Iya kebuah Jairus enggau indu ti besakit begetah tu tadi mansang ngagai Jesus. Menyadi dalam Kristus, kitai orang Kristian patut mega ngembuan pengarap ti baka nya. Enti penemu kitai bup-bup kudus mabu, kati ka kitai tau ngelala Jesus lalu manggaika pengarap kitai ba Iya. Kitai tentu enda deka mansang ngagai Iya maya kitai napi penusah besai iya nya enggai mega ngaga kaul enggau Iya. Jairus enggau indu ti sakit begetah tu nemu sapa Jesus ti bendar. Nya kebuah seduai mansang lalu manggaika pengarap seduai iya ba Jesus. Ari tu kitai nemu bala menyadi dalam Kristus Kitai enda tau enda ngelala lalu bisi kaul enggau Jesus. Nya baru kitai bisi pengarap ba Iya. Kati chara deh? Nadai chara bukai kitai belajar macha Bup Kudus. Ari macha Bup Kudus kitai nemu jaku Tuhan, iya nya Tuhan Jesus ti nyadi mensia. Kitai mega diperansang enggau datai sembiang tiap hari minggu. Baka ke benung dikereja kitai diatu, kitai ulih meda kami online. Ke lalu nya pen ulih meransang kitai nemu pasal Jesus. Kitai mega diperansang enggau gempuru rumah enggau seminars laban tu ulih negapka penemu kitai pasal Jesus lalu ngeringka pengarap kitai. Kitai mega ditangkan lalu asuh rindu sereta besampi. Rindu sereta selalu besampi. Laban maya kitai besampi bala menyadi dalam Kristus, kitai bekaul enggau Allah Taala. Lalu Iya semampai semak dalam ati kitai. Seruran minta saup Roh Kudus laban Iya deka meri kitai penemu enggau pengering. Tang bala menyadi, udah kitai Ngelala Jesus enggau bendar, iya nemu semua peribadi kitai. Tu mai kitai ngagai poin deka disebut ku nya poin ti ketiga. Kitai nemu Jesus. Jesus enda ngira status kitai, iya meda ati kitai ti amat arap ke iya. Kitai meda tadi cherita ke Injil ti dibacha. Jairus tu orang ke bestatus tinggi. Iya tu siku ari tuai balai gempuru. lalu iya mega dipebasa orang ketegal mayuh penemu. Kitai mega ninga suah ninga ari Bup Kudus raban tu, nya raban sida Jairus tu, endang ditemu mayuh orang mayuh enda nerima lalu nulak ajar Jesus. Tang Jairus sanggup ngiarka temegah ati iya, pride enggau ego iya. ti tau mai pemalu ngagai Jairus laban iya enggau raban iya ti ngajar orang nulak ajar Jesus enda nerima ajar Jesus. Diatu ukai semina Jairus nerima Jesus minta saup Jesus tang iya nyungkurka diri ba kaki Jesus ba tugung orang mayuh minta saup. Orang tentu deka ngelesei lalu enda arapka iya. Jairus mega sanggut ngialka ati ke takut. Enggaika bala raban iya nganu lalu muai iya ari raban sida iya. Ke nya mega nyadi ba indu ti sakit begetah tu. Indu tu orang ti enda diterima masyarakat, enda diterima orang mayuh. Okay, lalu enda diperening orang, enda dikerindu lalu enda dipebasa lalu enda dikibuh orang. Nitihka adat orang Judah ti dipadah dalam. Adat Lewi lima belas ayat semilan belas ngagai tiga puluh tiga. Orang indu ti datai kain tauka bisi sakit begetah dikumbai enda tuchi. Sida enda tau begulai enggau orang. Sida enti sida tetegu tauka orang negu sida, seorang deka enda tuchi. Indah ke endur tauka alai sida iya, ke bekau sida iya. Ti orang negu mega enda tuchi. Sida mega ditagang ngagai balai gempuru. Enti sida ditemu ngelanggar atur nya sida tau diukum bunuh. Ketegal nya indu tu merinsa enda mina ari segi fizikal tubuh iya. Iya nya pedis okay pengelama dua belas taun iya sakit begetah. Ku ingat agi school suba siku ari pangan aku setiap bulan sekali iya ti iya datai indu datai kain ne iya deka luput lalu iya nadai udah nurun kelas kitai meda pemerinsa indu tu maya aku macha tu aku teringat kai kawan ku nya indu nya mega tu ha enda mega merinsa ari segi emosi. Kebuah iya Melissa ari segi emosi laban iya malu. Ok. Iya mega tusah ati, ngeransik tauka geramka diri empu. Mega takut. Mungkin iya madah nama kebuah aku kena sakit baka tu. Mega iya takut. Enggau merinsa ari segi sosial laban kitai nemu sida iya enda tau begulai enggau orang. Dalam pengelama dua belas taun tu iya sakit. Pegetah tu, tentu iya nadai ngasaika pengerindu. Orang enda ulih negu iya, iya enda ulih negu orang. Orang enda ulih begulai enggau iya. Nya ngasuh pengidup iya ti sunyi, loneliness. Nya ti ngasuh iya mega pelaba aku stress dalam pengidup iya. Mungkin iya mega depression. Tang indu tu sanggup ngiarka semua pengasai ati enggau pemerinsa ti ditapi iya. Ba runding iya siti aja, enti iya ulih negu puting baju Jesus, iya deka gerai. Enda nya iya belalai ari belakang tugong orang mayuh mansang ngagai Jesus enggaika ditemu orang. Bala menyadi dalam Kristus. Ari utai ke diperati kitai ba Jairus enggau indu ti sakit begetah, Jesus meda ati seduai iya ti amat bendar, manggaika pengadang sereta pengarap seduai iya. Ba Jesus lalu ngiarka semua penanggul ti tau ngasuh seduai iya lemi pengarap lalu enda mansang ngagai Jesus. Pekara ti diperati kitai menyadi dalam Kristus. Ti amat beguna ke kitai orang Kristian, selalunya kitai ke bisi status tauka bisi kedudukan ba pengawa tauka ba tumpuk pendiau kitai. Kitai agi kitai agi ngatur pengidup kitai nitihka status kitai lalu lubah manggaika pengarap kitai ngagai Jesus. Suah agi kitai ngena penemu, kitai ngena pengering diri empu mutarka penanggul dalam pengidup kitai. Nya kebuah kitai enggai ngadap Jesus ketegal ego tauka pride kitai. Baka nya mega kitai ti enda diperening baka indu ke sakit begetah tu, enda dikibuh, enda dikerindu, tauka orang ke ngasai diri empu mayuh ngereja penyalah. Kitai ngumbai diri empu nadai diguna lalu enda patut datai ngadap Tuhan, tang menyadi dalam Kristus. Tuhan enda meda nya. Ba Tuhan, Iya enda ngira sapa status kitai, apa status kitai. Iya meda ati kitai ti amat bendar-bendar. Datai enggau jujur, enggau sincere, enggau honest mansang ngagai Iya. Laban ba Hebrew sepuluh ayat dua puluh dua madah, Aram kitai datai semak ngagai Allah Taala. Mai ati ti tuchi enggau pengarap ti bendar. Reti nya, Jairus enggau indu ti sakit begetah tu datai enggau ati ti baruh. Hambanus nyungkurka diri baka Jairus. Indu tu mega minta kasih enggau ati ke jujur, Ka runding iya semina ti aku ulih negu puting baju Jesus ku deka gerai. Mega seduai ngembuan ati ke berani mansang ngagai Jesus enda ngiraka nama runding orang baka Jairus, raban iya deka muaiaka ari raban sida. Iya enda ngira baka indu nya, Ti aku tetemuka orang datai mansang ngagai Jesus, mungkin aku deka ditungku ngena batu tauka diukum bunuh laban iya endang deka tau begulai enggau orang. Tang iya seduai iya mai ati ke berani mansang ngagai Jesus. Tang mai ati ke baruh tauka berani enggau jujur mansang ngagai Jesus bala menyadi dalam Kristus enda mudah dikereja kitai. Semadi meh kitai bisi ati ti liat lalu enda putus pengarap. Tu tau dipeda kitai lalu ngagai poin ti penudi iya poin keempat. Ari bacha Injil kitai tadi, poin keempat nya iya nya anang takut. Arap aja. Keep trusting, keep your faith. Ari bacha Injil kitai tadi, pejalai Jairus ti mai Jesus ngagai rumah iya enda lanchar. Kitai ulih meda, bisi aja penanggul ti ninga ti melintang ba jalai pengarap iya. Nama penekul penanggul nya? Kitai nemu, semanjai iya mai Jesus Jarai ngagai rumah iya, indu ti sakit begetah negu puting baju Jesus, lalu tumpu runding Jesus nguing ngagai indu nya. Buat Jairus tu tau ngelubahka pejalai iya enggau Jesus ngagai rumah iya. Tu ti ngasuh iya enda sabar ba runding iya enggau naka pengelengkas, naka penyampat iya deka mai Jesus. Oka Jesus ulih ngengkahka jari ba anak ai kenyau ka mati. Berita ti baik ari seruan Jairus madahka anak iya udah mati lalu anang ngiruhka Jesus. Tu mega tau ngelemika pengarap Jairus. Maya Jairus enggau Jesus ke datai ba rumah iya, seduai iya ninga orang nyabak. Ba runding Jairus tentu anak itu endang sigi udah mati. Tambah mega lebuh orang dalam rumah. Jairus ngelesika Jesus. Maya Jesus madah anak nya enda mati tang semina tinduk, tentu ngeruga pengarap Jairus. Utai ti dipeda Jairus nya enda sebaka enggau utai ke disebut Jesus. Nama utai ti disebut Jesus? Anang takut. Arap aja. Nuan udah datai enggau pengarap ke mit, ke iya madah enggau Jairus, teruska pengarap nuan, arap aja. Jairus ningaka peransang Jesus, jaku Jesus lalu terus arap. Taja pan mayuh utai ti nguji mutanka pengarap iya, muntanka pengarap iya ngambika iya give up. Tang Jairus keep continue trusting, keep continue bisi faith ba Jesus. Arap aja penguntung iya, anak iya gerai lalu idup baru. Bala menyadi dalam Kristus, dalam pejalai pengarap kitai, suah bendar kitai napi penekul, suah meda kitai napi penanggul ti ngasuh kitai lemi tauka ngasuh kitai give up ba utai ke disadang kitai ari Tuhan, kelebih agi dalam sampi ti dinjuk ngagai Jesus ngagai Tuhan. Kitai patut baka Jairus, terus arap lalu anang kakang ati. Ari minggu siti tu tadi, Reverend Steven bisi jaku ajar, mai jaku ajar ti madahka, lebuh kitai besampi minta saup ngagai Tuhan, arapka diri udah nerima. Utai ti dipinta kitai baka ke dipadah ba Mark sepuluh, Mark sebelas ayat dua puluh empat. Nya alai aku madah ngagai kita, sebarang utai ti dipinta kita ngena sampi, arap kediri udah nerima utai nya, lalu utai nya deka diberi ngagai kita. Ambika banding bala menyadi dalam Kristus maya pandemik covid semilan belas ke benung nyadi diatu. Kitai mayuh ninga orang mut-mut lalu bersebana ngagai Tuhan. Kebuah Tuhan lubah nyaut sampi kitai laban mayuh mensia diatu nyau merinsa lalu penyakit tu agi majak ngelekai. Kitai minta ngagai Tuhan, awakka Tuhan meri munaska virus tu. Mayuh orang mega nadai kereja, penatai pemisi dunya mega nurun enggau mayuh macham penanggul bukai. Tang ingat menyadi dalam Kristus. Jaku Tuhan ba Isaiah lima puluh lima ayat lapan ngagai semilan ti munyi tu, Runding Aku enda sebaka enggau runding kita, lalu jalai Aku enda sebaka enggau jalai kita. Baka langit ti tinggi ari atas tanah, baka nya mega jalai enggau runding aku tinggi ari jala jalai enggau runding kita. Nyadi dalam Kristus enti kitai mereti enggau manah, Tuhan ke bendar iya udah ninga sampi kitai. Mensia. Iya nyediaka vaksin. ti kitai lalu kitai pechaya bala menyadi. Udah tu kitai mega deka arapka Tuhan Allah Taala deka nyediaka utai ti manah nitihka peneka enggau maya iya. Kekadang kitai nitihka peneka enggau maya kitai tang Tuhan ngasuh kitai arap anang takut arap aja. Nya alai anang irau, anang takut, tang arap aja. Kena ku nyimpulka jaku kunsi ku pagi tu nyadi dalam Kristus, pengarap nya ati ti amat arap ba pengerindu Tuhan Jesus, Tuhan Allah Taala, enda ngira nama utai ti nyadi ngelingi kitai. Nya kebuah kitai enda tau enda mereti lalu nerima utai ti dikarapka Tuhan ba kitai ti dibai Jesus. Hebrew sebelas ayat enam madah, Nadai orang ulih ngerinduka Allah Taala enti iya enda arapka Allah Taala. Laban barang sapa datai ngagai Allah Taala enda tau enda arapka Allah Taala endang amat bisi, lalu arapka Iya deka ngupah orang ke ngiga Iya. Besampi kitai. Tuhan maya kami dalam keadaan ti terdesak. Nya maya kami begunaka pengarap ti amat. Iya nya manggaika pengarap kami ba Nuan siku aja Jesus. Lalu nadai mega Nuan mega nadai meda status baik ke kami tu orang ke benama tauka orang ke seranta. Tang Nuan meda ati kami ti bebendar mansang ngagai Nuan. Teguk ati kami Tuhan ngambika kami terus arap ke semaya Nuan lalu enda mudah putus pengarap enda mudah give up. Dalam nama Tuhan Jesus kami udah besampi. Amen. Tuhan berekatka semua kitai.

Okey, sebedau kitai ninga sampi pinta ke pagi tu, kitai dulu madah ke dua tegih ti jaku padah ke pagi tu, iya nya madah ke aum PCC udah dilanchar ngagai satu ari bulan tujuh dua ribu dua puluh satu hari empat pukul tujuh malam ba Conference Room, Paris Centre. Enggau deka dipejalai ngena Zoom. Tegal utai ti enda ulih diseliahka, minta semua kaban PCC meratika ari bulan baru tu. Kedua, The thirtieth Biennial Diocesan Synod Meeting madahka tiga puluh Biennial Diocesan Synod Meeting deka diatur ari dua puluh bulan semilan inya September dua ribu dua puluh satu, Hari Satu, ngagai dua puluh dua September dua ribu dua puluh satu, Hari Tiga, sebedau aum tu belabuh servis sembiang Kena muka aum tu bisi diatur kena semilan belas ari bulan semilan, Hari Minggu, ba Gerija Besai di Saint Thomas. Minta semua kita besampi ke thirtieth Biennial Diocesan Synox Meeting tu. Ketiga, Care and Share Projects ti bisi diatur ba Gerija Saint Faith iya Endur kitai nyadung pemakai ngagai orang ti beguna bantu. Enggau tu semua kita diperansang sama-sama meri enggau meri belanja ngagai tabung Care and Share projek tu. Lebuh kita meri iya, kita tu ngena. Sarawak Pay tauka kita tau ngena online banking ti bisi ba gereja kitai Saint Faith tu. Nya alai aram kitai sama-sama nulung bantu ngagai orang ti beguna bantu ari kitai. Awakka Tuhan merekat kitai semua. Enggau tu aku ngangauka menyadi kita Lerida Robert Ensali meri sampi pinta kitai ke pagi tu.

Aram kitai besampi Aram kitai besampi ke eklisia sereta semua mensia dalam dunya tu lalu meri terima kasih ke semua pemanah Allah Taala ba kitai. Tuhan jaku nuan endang enda berubah ari kelia diatu lalu sampai ke belama-lama iya. Ke pagi tu kami udah ninga jaku ti dibai menyadi kami Lerida Liu So Ing iya nya pasal Ajar Pasal Pengarap. Nya alai kami beterima kasih ke jaku nuan nya lalu besampi awakka jaku nuan nya ulih nyadi ke pesan lalu ajar nuan ngagai kami. Lalu awakka jaku ajar nuan ke pagi tu ulih lekat dalam ati enggau runding kami. Kena kami ngering sereta negapka pengarap kami. Lalu pia mega awakka jaku nuan idup sereta betumbuh dalam pengidup kami. Tuhan ulih pengasih nuan dingak sembiang kami. Kering ke Datu Donald Juti Bishop kami enggau sapit iya Right Rev Nelson Ugas ke eklisia nuan ti betuai ke Kristus awak ke semua orang ti ngaku nama nuan tau begempung dalam pengerindu nuan lalu mandang ke mulia nuan di sebelah dunya. Nya alai enggau tu kami nyerahka bisup kami ngagai jari nuan, ngambika nuan bekereja dalam pengidup seduai iya lalu meri seduai iya penemu ti dalam, penau ti chukup enggau pengelit ati bejalaika pengawa nuan awakka awakka bala raban gerija nuan mengkang kering sereta tegap dalam pengarap. Berkat ke mega ruang bilik seduai iya awakka seduai iya diau likun. enggau bepengerai. Tuhan ulih pengasih nuan dinga ke sembiang kami. Ba parish kami Saint Feph kami nyerah ke Vicar Reverend Canon Bradley, Reverend Steven, Reverend Michael Peh, Reverend Aibo, Reverend Sika, kami besampi ngambika nuan semampai ngintu enggau ngering ke sida. awakka sida ulih meransang semengat enggau pengarap nembiak nuan. Kami mega nyerahka bala PCC, bala subdeacon, lay readers, enggau bala ketuai ministri awakka ari iring enggau saup nuan sida mengkang rindu sereta ransing ngereja tanggung pengawa sida kena sida mela nuan. Tuhan ulih pengasih nuan dingaka sembiang kami. Beri penemu enggau pengelandik ke orang ke ti bekuasa ti megai perintah ba menua kami Malaysia tu. Kami nyerah ka Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Kepala Menteri enggau menteri-menteri ba perintah besai enggau menua Sarawak Kami besampi ngagai nuan ngambika nuan nulung menua kami tu awakka sida ti bekuasa ulih bejalaika pengawa sida enggau mudah sereta lanchar, lalu melintah menua kami tu enggau ati ti lurus, lalu bejalaika tanggungpengawa sida pulaika penguntung semua enda ngira bansa enggau pengarap. Maya ke diatu, kami agi balat bendar irau ati ketegal penyakit Kubit semilan belas ti agi balat ngerekai ba menua kami. Lalu ari empas penyakit tu, aktiviti ekonomi enda ulih bejalai enggau lanchar, sekeda orang nadai mengawa, sekeda orang udah kurang penatai pemisi, mayuh mega orang enda ulih ngereja pengawa baka selama. Nya alai Tuhan kami besampi minta nuan Nyumanka menua kami tu ari pangka enggau pengerekai penyakit tu lalu meri pengering kena kami napi penusah tu. Tuhan, Nuan ti endang Tuhan ti pengasih enggau penyinu, kami beterima kasihka program nuchuk vaksin Covid semilan belas ti udah dipejalaika perintah maya ke diatu Kami besampi awakka pengawa tu ulih dipejalaika enggau lanchar sereta jampat, lalu semua orang sama bela ampit nerima vaksin tu nitihka program ti udah diatur perintah sereta awakka penyakit tu ulih dipunaska enggau jampat. Tuhan ulih pengasih nuan dinga ke sembiang kami. Tuhan ti pemadu kasih sereta pun semua utai, kami beterima kasih ke pengerindu enggau penyinu Nuan ke kami. Nya alai kami nyerah ke kami empu, ruang bilik kami, pengawa ti dikereja kami, pelajar nembiak kami ti benung besekula, bala anak kami ti benung mengigaka pengawa. Kami mengkang besampi ngagai Nuan sereta minta Nuan berekatka pengidup kami. Lalu meri semua kami pemujur dalam semua pengawa ti dikereja kami. Lalu pia mega awakka kami ulih bekereja nitihka pendeka Nuan lalu ulih mandangka pemanah enggau pengerindu Nuan ngagai orang bukai enggau diri sama diri enggau bala Kristian bukai mega baka Kristus ti rinduka kami. Tuhan ulih ngasih Nuan dingaka sembiang kami. Kelantang lalu geraika sida ke natka penyakit ba tubuh, ati enggau roh. Kami nyerahka sida ti benung natka penyakit ti berubat ba sepital, ba rumah tauka dini-dini endur sida diau. Kami nyerahka menyadi kami Willinton Tindin, Michael Rayang enggau Bena Anak Sanggeling. Kami besampi minta nuan ngeraika sida ari penyakit ti medis sida. Pagi tu mega Tuhan kami nyerahka semua orang ti dituntung penusah baka lapar pungkang sereta merinsa ketegal perang, sakit laban Covid semilan belas sereta penusah bukai ti di serata dunya tu. Ngambika nuan nyumanka sida sereta meri sida Peransang enggau pengadang ati lebuh ti natka penusah lalu berika sida pengagah ati ti datai ari selamat nuan. Tuhan ulih pengasih nuan dingaka sembiang kami. Dingaka kami lebuh kami ngingatka sida ti udah mati arapka Kristus. Kami ngingatka niang limu anak nyenting ti udah nadai dua hari ke udah. Kitai mega sama ngingatka sida ke bukai.

Nya alai kitai sama nyebut, Apai ti kasih, sambut sembiang kami ketegal Anak Nuan Jesus Kristus ti Penebus kami. Amen.
Aram kitai ngemaruhka ati diri ngagai Tuhan. Tuhan ti pemadu kasih, pengerindu Nuan ti matak kami tama kitu. Jari kami enda tuchi, ati kami enda besetia. Kami enda patut makai teda di baruh meja Nuan. Tang Nuan, Tuhan Petara ti penebus kami. Lalu magi ruti Nuan enggau orang ti bedosa. Nyalai tuchi lalu tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak Nuan ti berega. Awak Iya tau diau dalam kami lalu kami dalam Iya. Awakka kami sama enggau bala eklisia Kristus tau begulai duduk sama makai dalam perintah Nuan. Amen. Kitai bediri. Kitai tu tubuh Kristus. Ulih Roh siku kitai udah dibaptisa ke dalam tubuh siti. Aram kitai ngereja utai ti mai selamat lalu ngemansangka jalai pengidup semua. Selamat Tuhan diau enggau kita, lalu sama enggau nuan mega. Aram kitai meri tanda selamat enggau pangan diri.

Puji ka Nuan, Tuan Allah ti Petara semua dunya. Laban pemanah Nuan kami bisi ruti tu deka dinjuk, ti ulih ari tanah lalu udah digaga jari mensia. Iya deka nyadi ruti pengidup ke kami. Puji ka nuan tuan Allah ti petara semua dunya. Laban pemanah nuan kami bisi ai anggur tu ti deka di enjuk. Ti datai ari buah pun anggur lalu di gaga jari mensia. Iya deka nyadi darah Kristus ke di rup kami. Puji ka Allah Taala belama lama. Kitai ngena. Sembiang Eukarista ti kedua. Tuhan bisi ditu, Roh Iya bisi enggau kitai. Angkatka ati kita, kami ngangkatka ati ngagai Tuhan. Aram kitai meji Tuhan ti Petara kitai, endang ngena kitai muji lalu ngemesaika Iya. Endang ngena, endang patut kitai enggau ati andal di sebarang maya, di sebarang endur, meri terima kasih enggau puji ke Nuan, Apai ti kudus, Raja menua serega, Allah Taala ti Madu Bekuasa ti endang meruan, ulih Jesus Kristus, Anak Nuan Tuhan kami. Lalu diatu kami meri nuan terima kasih laban nuan ti pun penampak enggau pengidup. Nuan udah ngaga kami nunda gambar nuan lalu meri kami pengidup ti baru dalam iya. Nya alai sereta enggau melikat enggau pengulu melikat enggau semua bala serega. Kami ngemesaika nama nuan ti besai ti bemulia lalu berari muji nuan, ku kami. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah Taala ti pengering ti bekuasa, serega enggau dunya penuh leh mulia Nuan. Hosana dalam endur ti pemadu tinggi. Berekat iya ti datai dalam nama Tuhan, Hosana dalam endur ti pemadu tinggi. Dingaka kami Apai ti di serega. Ulih Anak Nuan Jesus Kristus lalu ulih Iya sambut piring kami tu. Asuh ulih Roh Kudus Nuan, awakka roti enggau ai anggur ti diberi kami tu tau nyadi ba kami tubuh enggau darah Iya. Laban ketungkah iya mati dergang, iya ngambi ruti. Udah iya meri puji, iya mechahka ruti nya, lalu beduaka murid iya, ku iya, Sambut, pakai, tu tubuh aku ti diberika kita. Gaga tu kena ngingatka aku. Baka nya mega udah tembu makai iya ngambi mangkuk. Lalu udah iya meri puji, iya nyuaka sida, ku iya, Irup tu kita semua laban tu darah, darah penyanggup baru ti pansut ngidupka kita enggau orang mayuh kena ngampun dosa. Gaga tu genap kali kita ngirup iya, kena ngingatka aku. Aram kitai sama nyebut misteri pengarap kitai. Kristus udah mati, Kristus udah angkat idup baru, Kristus deka datai baru. Nya alai Tuhan, Apai kami ke di serega, ngingatka Kristus ti mati sekali di kayu regang, ke pengangkat Iya ari mati, ke pemulai Iya ke serega, sereta nganti penatai perintah Iya. Kami ngaga ngena roti enggau mangkuk tu pengingat Kristus, Anak Nuan Tuhan kami. Sambut ulih iya piring pengawa tu ti patut dikereja kami, lalu lebuh kami makai sereta ngirup pemeri kudus tu di mua nuan. Beri kami pengasih enggau berekat ari serega. Tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak nuan. Awakka kami tau mansang sebaka enggau iya, lalu digaga nyadi siti ulih Roh Kudus nuan. Lalu nyadi kaba ti idup awakka pulai kemuliaan nuan. Ulih Jesus Kristus Tuhan kami, ulih Iya, sama enggau Iya sereta dalam Iya, lalu sama saum dalam Roh Kudus, semua basa ngemulia endang diberi soh nuan, Apai ti pemadu bekuasa ari semua utai di dunya enggau di serega, ti bediri di mua nuan, diatu lalu datai ke belama lama iya. Amen. Laban penebus kitai udah ngajar kitai nya alai kitai nyebut, Apai kami ke di serega, kudus meh nama Nuan. Datai meh perintah Nuan, jadi meh pendeka Nuan, baka dalam serega baka nya mega di dunya. Berika kami pengidup tiap hari. Ampun penyalah kami baka kami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lepas kami ari penyai, laban Nuan ti bepu perintah enggau kuasa enggau mulia, datai ka belama lama iya. Amen. Kitai mechah ke ruti tu awak ke besi bagi dalam tubuh Kristus. Taja kitai mayuh, kitai endang setubuh laban kitai bebagika ruti siti. Anak Domba Allah Taala, Nuan ti muai dusa mensia, kasihka kami. Anak Domba Allah Taala, Nuan ti muai dusa mensia, kasihka kami. Anak Domba Allah Taala, Nuan ti muai dusa mensia, berika kami selamat Nuan. Datai kitu enggau pengarap sambut tubuh Jesus Kristus Tuan kitai ti diberi Iya ke kita, enggau darah Iya ti dipansut Iya ke kita, pakai enggau irup ke pengingat Iya ti mati ketegal kita, lalu sambut Iya dalam ati kita enggau pengarap sereta meri puji.

Diatu aku mai semua bala kitai ke enggau kitai besembiang online sama enggau nyebut sampi tu. Terima kasih ke nuan Tuan Jesus Kristus ke semua pemanah ti udah diberi nuan ke aku, ke semua pemedis enggau pemalu ti udah ninggang nuan ketegal aku. Laban diatu aku enda ulih nerima nuan ngena Sakramen Kudus, aku minta nuan tama ke dalam ati aku. O Penebus, pangan enggau menyadi aku ti besai pengasih. Awak aku ninting hari ulih ngelala sereta rinduka nuan enggau lebih dalam agi, lalu nitihka nuan enggau semak agi. Amen. Sampi udah nyambut. Tuhan ti endang meruan ti ngelantang orang ti tusah lalu nyuman orang ti telih dalam ati. Nuan udah nupi kami ba mija ti meri pengidup enggau pengadang. Ajar kami idup dalam penelap enggau pemaik awak semua mensia di dunya deka ngaku perintah Anak Nuan, Jesus Kristus Tuhan kami. Amen. Apai semua kami, kami muji lalu meri terima kasih ke Nuan. Laban lebuh kami agi jauh, Nuan ngambat kami dalam anak Anak Nuan lalu mai kami pulai enggau Nuan. Dalam pemati enggau pengidup iya ngayan ke pengerindu Nuan. Meri kami berekat serta nukang ke pintu mulia Nuan. Asuh kami ti udah ngasaika tubuh Kristus idup nitihka pengidup Iya ti udah angkat baru ari mati. Asuh kami ti udah ngirup ari mangkuk Iya meri pengidup ke orang bukai. Asuh kami ti udah diterangka ulih Roh Kudus meri penerang ke orang bukai. Asuh kami meruan tetap dalam pengarap ti udah ditaga nuan ke kami. Awakka kami enggau semua anak Nuan tau bulih pengelepas, lalu semua mensia deka idup muji muji nama Nuan, ulih Kristus Tuhan kami. Amen. Tuhan Allah ti Pemadu Bekuasa, kami meri puji ke Nuan ngenang pemanah Nuan ti udah nupi kami ngena tubuh enggau darah Anak Nuan Jesus Kristus. Ulih iya ka mengenjukka nuan semengat enggau tubuh kami nyadi piring ti idup. Asuh kami ngena kuasa Roh nuan ngambika kami tau idup lalu bekereja pulai ke puji enggau mulia nuan. Amen. Kristus ti udah nupi kami ngena tubuh iya empu ti ruti pengidup. Ngasuh kita nyadi sekunsi dalam puji enggau perindu, lalu ngangkatka kita lebuh lebuh Hari Kiamat. Lalu berekat Allah Taala ti Pemadu Bekuasa, Apai, Anak, enggau Roh Kudus, bisi enggau nuan sereta meruan enggau nuan belamaya. Amen. Pulai kita enggau selamat rindu lalu betuai ke iya dalam nama Kristus. Amen.

Sebedau kitai nembuka sembiang kitai ke pagi tu, kitai deka mai sigi lagu Jesus Jalai Pengidup.

Besai ari dunia tu. Haleluya Tuhan. Terima kasih ke semua pai. Ke utai ku dah kerja kenan. Ke dah ngemujur ke pengawa kami Tuhan. Lebih ke pagi tu apai. Tuhan, kami besampi ngambika nuan seluran merekat kami apai. Ngambika nuan seluran ngiring kami apai. Tuhan kami nyerah ke bangsa kami. Kami nyerah ke menua kami apai. Jadi tuntung penusah, penyakit. Tuhan, kami nyerah semuanya ngagai jari nuan apai. Tuhan, Ubah ati, ulah, enggau pendiau kami, Apai. Ngambika kami seruran nitihka Nuan, Apai. Laban Nuan Tuhan atas semua Tuhan. Nuan ti Raja atas semua Raja. Pagi tu Tuhan, kami terima kasih. Kesemua pengawa Nuan ba pengidup kami. Kesemua pengawa Nuan ba menua kami Apai. Ba bangsa kami mega Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami nyerahka semua sampi kami tu Apai. Ngejari Nuan dalam Jesus Kristus kami besampi. Amen.